Ulanýan zatlarymyzy öndürýäsmi? Muny nähili açyk aýdyp bileris? Has açyk, düşnükli edip aýdyp bileris. Meselem, ulag, awtoulag ýa maşyn, maşyn mysalyndan gidip bileris. Meselem, Türkmenistanda köp oglan, köp adam maşyn münmäge gowy görýär. Hawa. Ýöne höwes edýärler, kakalarynyň, ejeleriniň maşynlaryny alyp gaçýarlar, eýtýärler, beýtýärler ýaş wagtlarynda, ulalansoňam satyn alýarlar. Ýöne esasy pikirlenmeli zat, şu maşynlary özümiz öndürýäsmi, öndüremizokmy? Hawa. Biziň köpçülikleýin erkek maşgala maşyn höwes edegen bolýar. Çagalygyndan ulalýança, hatda ulanandan soňam adamlar Gowy üýtgeşik üýtgeşik bir birinden beter gowy maşyn owadan gymmat belki tapawutly reňkli reňksiz her hil maşyn süresi gelýär hawa ulanasy gelýär olam esasan daşary ýurtlaryň maşyny hawa näme üçin daşary ýurtlaryň maşyny bolýar awtoulag sebäbi biz önen okşuwal soragyň jogaby gysga biz maşyn maşyn öndüremizok ýagny Haýsydyr bir maşyn ulanmaga niýet etsek, maşyn alsak, bu diýmek, pulumyzy ýurdumyzyň içinde däl, pulumyzy daşary ýurda akdyrýanymyz bolýar. Hawa, esasy mowzuk bärde biz öndüremizok diýip, ony dile almak däl-de, esasy mesele biz, meselem, näme üçin Illeriň öndürýän zatlaryna göz dikýäs. Şony höwes edýäs. Näme üçin biz öni özümiz bul döwlet bilen baglanyşykly däl. Bul her kim özi pikirlenmeli. Men näme üçin öndüremok. Meselem daşary ýurtdaky adamlaram senden üýtgeşik zat däl-ä. Ol döwlet bilen baglanyşygam ýok. Ol hususy her kim. Meselem bir adam meselem Facebook diýeli. Facebook Bir adamyň pikir edip ýüze çykaran bir zady soňam oň töwereginde işgärler, bile ýoldaşlar bolup şoň pikirine goldaw beren goldaw bermegi saýasynda emele gelen güýçli bir platforma. Hawa. Meselem Honda diýeli ýa Toyota diýeli. Olam şon ýalak bir mehanika bir sistema döredýär soňam Şol sistema goldaw berýän adamlar töwereginde adamlary tapyp işini ösdürýär, işini ulaldýar we daşyna daşary ýurda satyp, öz içine satyp pul gazanýar, güýç edinýär. Indi bulam biziň her bir türkmen adamyndan üýtgeşik bir adam däl-ä, bir Ýaponiýadaky bir adam. Hawa. Ýok, men ykdysady tarapyndan seretýän-ä köplenç şu zatlary. Seň aýtýanyň hak. Ykdysady tarapyndan däl-de biz has iň aşakdan eýýäm tohumdan başlamalymykak diýen öz pikirim. Ilki özüňi ýetişdirmek meselem. Men hawa gowy maşyn höwes edýän alasym gelýär ýöne Şony menem döredip bilerin diýip pikir edip görmelimkak diýýän. Menem meňem Toyota ýaly maşyn döredip bilerin. Onda men näme etmeli? Men öwrenmeli. Maşyn nähili maşyny döretmeli? Men nädip belki üýtgeşik maşyn dörederin. Belki üýtgeşik şekilde, üýtgeşik sistemada. Ýagny Ýagny meň düşünen zadym, seň aýdýanyň, biz münjek maşynymyzy özümiz öndürsek, özümiz dizaýn etsek, isleýşimiz ýany. Ýogsam sen maşyn maşyn münme diýip duranok. Ýöne özüň bir bir maşyn brend diýelde, bir marka döretseň. E bu hökman maşyn maşyn bolmalam dälmi gadyň? Başga zatlaram bolup bilýär-de. Ýöne her haýsy bir zat, her her telefon bolsun, nahar bolsun, eşik bolsun, köwüş bolsun, öňki podkastlarymyzda-da gürleşdik bular barada. Hawa. Meselem, ýokdan başlamak. Hawa. Şon ýaly. Ýöne bärde, bärde gürleşjek zadymyz bizem edip bilýäs. Biz näme üçin edemzok? Menem her kim bul Umumy bir zadam aýdyp bileris, ýöne her kim özüne soramalyň kakdiýan. Na, men, Döwran, sen, Gaýgysyz. Gaýgysyz, sen näme edip bilýäň? Biz öz içimizde döreder ýaly näme edip bilýäň? Illere mätäç bolmaz ýaly, illerden almaz ýaly, bar gazananjaňy daşary ýurda bermez ýaly. Hatda biz öndürip, daşary ýurda satyp, biz içine baýlyk getirer ýaly näme edip bileris? Her kim şony ýaly pikir edip bilsek, üýtgeşik bir netije alyp bilermikak diýýän. Hawa. Şo özümiz öndürmegiň bir yzyna yzyna düşüp aladasyny etmeli-dä. Ýagny maşyn münmegem erbet zat däl, beýleki zatlary ulanmagam erbet däl. Ýöne biz şony öz Made in Türkmenistan diýip duran ýa-da Türkmenistanda öndürilen diýip duran logany goýdurjak bolmaly-da şoňa. Özümiz dizaýn etmeli. Goýdurjak bolmaly, bir öz ýurduňy, meselem, öz maşgalaňy baýatmaga pikir etmeli, öz jügiňi öz kisäňi pikir etmeli. Özüň baýasaň, seň goňşyňam baýar, seň sen sen baýasaň, bazara gidip gowy zatlaram alarsyň, o taýdaky satyjylaram baýar. Şeýdip ykdysady ekonomi ekonomiýa öser. Ä, o taýdaky Ekonomika öser. logika biraz e, kemräkmi ka diýen. Ýöne gara e, diýjek bolýanymyz şu. A, Sen a- açyk aýdyp bilersiň öz pikiriňi. has giňişleýin. Ýok, indi baýamakdan zyýada bir zat jemgyýete peýdaly bir zat öndürmegiň yzyna düşmeli-de. Şeýdip pikir edýän. Elbetde, hyzmat etmek gowy bolmanda sen jemgyýete peýdaly bir zat etmeseň hiç kim ony ulanmaýar. Şo Ýöne seň ýeke özüň baýanyň bilen beýleki adamlar baýamaýar-da. Diýjek bolýanym şo. Siz bir hil. Ýeke özüň baýanyň bilen beýleki adamlar baýamaýar. Sen ekonomika bir goşant goşup bilersiň, ýöne men diýýän, sen, sen, meselem, maşyn öndürseň, men telefon öndürsem, başga biri gidip başga bir zat öndürse, o baýamazmy?

daşary ýurtdakilerden gowy öndürmeli-de. Meselem, şu maşyn öndüreli diýdik, ha, ikimizem. Ikimizem bir adı öndüreli diýdik, ýöne öndüren zadymyz bir MacBook-yň ýerine geçmese, öndüren zadymyz BMW-den gowy bolmasa, ol diňe öndürdigimiz bolar. Ýagny diňe bir sanyny iş edenimiz bolar. Hilde däl-de, diýjek bolýanym. Hawa. Biz şony beýlekden tapawutlandyrmaly bolarys. Şu esasy zat şu maşyn öndür, maşyn öndür, ony öndüren zadyň daşary ýurt bazaryndaky garşydaş ýaryş şoň üstünden gelip bilýärmi baha boýunça arzanmy hili boýunça ýokarymy bir topar zady göz öňüne almalyda ýöne biz bärde men pikirim berjek bolýan zadymyz bir zady tüketmekden Ýagny bir zady sarp etmekden zyýada bir zatlar öndürmegiň yzyna düşsek has gowy bolarmyka diýýäsdä. Men men şeý diýýända. Hawa. Hawa. Indi şu mowzugymyz şoňa barýada bir zat höwes edýän bolsak, şony bizem öndürmägi höwes etmeli. Şony almagy höwes etmeli dälde, döretmäni höwes edip görmeli. Şo pikiri edinip görmeli. Bir netije alyp bolar belki diýýän. Hawa. Bir zat höwes edýän. Näme höwes edýän? Olam ýöne şu podkastymyzda ikinji mowzumyzam Ýaňky agzybirlik, ony ýekeje özüň edip bolmaýar elbetde. Hawa, ýeke ýeke ýeke ylgam bir ýere ýetip bilmeýär, güýji ýetmeýär-de soňa görä, soňa baka. Hawa, o pikir pikir edinip biler biri. Hatda şoňa bir ädim ädip biler, ýöne elbetde dost-ýarlar edinmeli, oň üçin ýoldaşlar edinmeli bolýar, şol ugurda şoňa pikir aýryp biljek, şoňa goşant goşup biljek. Olam aragatnaşyk gurmak, bir-biriň bilen habarlaşmak, maksadyňy paýlaşmak, ýoldaş edinmek, dogry adamlar edinmek bilen bolýar. Onda şeýleräk bolýar-da, bir zat meselem biz ulanýan bolsak, şoň ýerine geçip biläýjek täze zatlar öndürmegi ýa-da kellämizdäki meselem telefon, telefon ulanýarsa, Şu telefon biziň kellämize görä galyň bolsa, agyr bolsa, ýöne telefon lomanam gowurýas. Onda biz şony has e, oňaýly e, edip biljek e, da tehnologiýa öndürmeli de, öndürmäň ýerine düşmeli. Ýa inçejik, ýa ýeňil, ýa has e, has güýçli telefon öndürmäň ýerine düşsek, onda biz ýeňeris de. Onsoň ulanybermeli. Düşün, düşündirip bildim mi? Aw, ýöne biziň diýýän zadymyz şu wagt Eý, Döwran ýa-da Gaýgysyz, näme, näme barada gürrüň edýäňeý? Näm gaty üýtgeşik bir zat höwes edýäňiz, on ýa bolmajak zady höwes edýäňiz diýip bilerler. Ýöne bolmajak zat ýokmyka diýýän, Azajyk biri oturyp pikir etse, oýlansa, şul, şu her kim öz ugrunda ussat bolmagy hakykatdan hem ýüregine düwse, bolarmyka diýýän meniň pikirimçe. Tarapyna men bir zat diýip biljek däl. Ýa-da bir zat öndürmek, eýleň, beýleň. Ýagny näme diýsem bolýar? Biznes üstünlikli bolarmy, bolmazmy, peýda getirermi, getirmezmi? Meniň tejribäm ýok-da. Hop, gazetden zatdan okaýas welin, täze ideýalar öňe sürlüp, gowy, gowy önümler öndürende, ýöne biz, men öz pikirim, täze zatlar hödürlemekden, täze zatlar öndürilmegini, önümler hödürlemekden yza galmaly däl-de. Yza galmaly däl. Hatda biziň, hatda ene-atalar diňleýän bar bolsa, çagalaryna goldaw bermeli, çagalary Sen näme döredip bilýäň? Çagalaň kellesi biziň beýnimizden güýçli-da. Olar has dörediji pikir edip bilýärler. Şonuň üçin çagalara köp zat bermeli, ünsüni almaly däl. Indi çagalar has bizden güýçli döredip bilýär-de, indiki nesil has bizden güýçli netijeler alyp bilýär. Eger türkmen milletine, türkmen halkyna bir peýdaly bir zat edeýin diýse. Şonuň üçin çagalara ýol bermeliňka diýýän. Oglum ýa-da gyzym, sen, meselem, üýtgeşik robot ýasap bilýäňmi ýa-da robot ýasap bilmesi üçin mümkinçilikleri döretmeli. Meselem, Stiw, Stiw Jobsam çagalygynda, ýa, şu kakasy bilen maşyn oňarýan ekeni. Maşyn öňünde näme diýilýär şol Hawa. Maşyn oňarýan ekenda, söküp düzýän ekeni. Şo zatlaryň netijesinde ýaňky işler emele gelýär. Şolara öwretmeli, ýol görkezmeli ene-atalar. Bilmeýänem bolsa biljek bolmaly, görkezjek bolmaly. Şon ýaly bilmän durkaň üýtgeşik-üýtgeşik zatlar öndürip bilýär-de çagalar. Indi biz-ä o zatlary görüp bilmedik çagalygymyzda, ýöne iň bärkisi başgaçarak zatlary gördük. Ýöne programmirleme zady öwrenmedik-dä biz, ony ýaly akyl edinip bilmedik. Şu wagtky köp maşgalalaram ony ýaly zady akyl edip bilenoklar intäk. Ýöne ýaňky eýýäm çagalaryňyz bar bolsa, iňlis dili, program, ýaňky kod ýazmak, programma ýazmak, Şuny hökman möhüm öwretmelimmika diýýän. Olar öz dünýälerini, öz pikirlerini şoň üsti bilen döredip bilýärler. Türkmenistany üýtgeşik ekonomika, ekonomika peýdaly önümleri öndürip bilýärler. Munuň üçin täze mümkinçilikler döredilmeli. Garaz, şoň netijesinde. Känzat bar, owa. Biziň. Mümkinçilik her indi birilerinden bir zat garaşmaly dälmika diýýän. Mümkinçiligi özüň tapmaly. Bizde hiç kimem seň eliň eliňe taýýar hiç zat getirip bermeýär bu döwürde. Birilerinden bir zat garaşmaly däl, birine birilerinden medet garaşmaly däl. Birilerinden mätäjem bolmaly däl. Aý plany ýoga, plany bolana, aý näme o bahanalar hiç netije bermeýär. Soň men meselem Akdepeden gelýän-dä. Şoň ýaly. Akdepe etrabyndan. Ýöne Akdepe etrabynda ýetişen bir çaganyň daş-töweregindäki şertlerem göz öňünde tutmalymykak diýen Döwran. Şuny ýaly zatlar biz gönümel aýtýas welin men käwagt oýlanşýan, Göni aýtýan şuny et, muny et diýýän welin köp köp şertleri göz öňünde tutmalymy hak diýýän. Meselem Elbetde o zatlary biz bilip gürleýäs, ýöne meselem her bilýän töweregine aýtmalymyka diýýän. Men şu wagt öz ýegenläme iňlis dili öwrenmesini isleýän. Ýegenläm iňlis dili öwrenensoň ýaňky kod ýazmany öwrenmäge bir ýol görkezesim gelýän. Her kim şeýdip bilýänler görkezse Hä. bu bu bu iş giňärmika diýýän. Hatda meniň bir ýene bir proýektim ba, geçen ýyl TASA-da-da gürläpdim. TASA görüşmelerinde Mekdebim nokat org Hawa. mekdebim diýip bir proýektim ba. Şo ýerde ýaňky sapaklar, hemme, her dürli sapaklary türkmen dilinde mugt görnüşde bir taýýarlamak maksadym bar. Nesip bolsa, oňa-da şu wagt başladyk. Hatda oňa iki-üç gün öň başladyk, ýöne ýuwaş gidýär şu wagt. Näçe adam bilen başladyňyz? Ýöne başladyk. Näçe adam bilen başladyňyz? Şoň sebäbi, Düşünmedim. Bul ýeke özüm başladym, ýöne her kim wagtyny aýyryp bildiginden menem azajyk kömek edip bilerin, menem bir azajyk kömek edip bilerin. Men elimden gelen pul kömegini edip bilerin diýýänler bar. Her kim her hili, ýöne doly wagtyny aýyryp biljek ýekeje özüm şu wagt. Her bu iş Nesip bolsa mugt sapak-da ýaňky Ker Kerki Akdep. Men özüm Akdepeden, Daşoguzyň Akdepe etrabynyň. Hä, Akdepe. Daşoguzyň Akdepedäki oglanjyklarynyň öwrenmesi üçin Onlaýn bir sapakda sapak ýasasak şu taýda oglan oglanyň eline ertip bersek öwrenip bilermika diýän. Hawa oň üçin oňa gerekli enjamlary zatlary üpjün etsek interneti üpjün etsek gowy elbetde ýa gaýtadan hakykata öwrülip biler Döwran. Belki internetsiz hem öz eline telefonyna girer ýaly bir internetsiz ýagdaýda-da şony göz öňünde tutýas. Esasy maksat bilim almak. Telefona ýa-da elindäki şo ykjam enjama şo maglumaty, wideony ýa-da mekdebim nokat org ýüklemelidir-ä. Şonuň üçin aýtdym-da internetiň barlygyny, ýoklugyny. Hawa. Biz şeýle rät diýeli onda. Kimiň elinde şon ýa mümkinçilik bar bolsa, ýa bir zatlar etmäge de, şony gaýgyrmaly däl de. Ha. Gaýgyrmaly däl, üstüne gitmeli. Säwi Aý bolanoklaý umytsyz ýaşasaň. Bir zady ulanyp ulanyp ýa şo sarp edip sarp hakyky sarp ediji bolandan öndüriji taraba geçmek biziň geljegimiz üçin has peýdalyda şeý diýip aýdaýynda. Hawa, elbetde. Men şu wagt tehnologiýa okaýan, ýöne näme etjegimi doly bilemok. Ýöne Bir bir ýerlerde goşant goşup biljegimi bilýän. Häzir men doly öwreneýin. Nä nähili zatlar elbetde örän köp pikirlerim bar. Ýöne ony ýekeje özüm başaryp bilmeýän. Başaryp biläýjek bir zadymy emele getirip biljegimi ynansam, töweregime dostlar edinip, ony emele getirerin. Menem bir üýtgeşik bir zat emele getirmek üçin okaýan şu wagt. Belki filmde ulanmak üçin, belki başga bir sektorlarda tehnologiýany ulanyp, adamlara nädip hyzmat edip bilerin. Olam öwrenmek bilen bolýar. Menem oturyp bilerdim ýogsa. Ýa-da senem şu wagt okaman okuwda bir işler edýäň, dogry dälmi? Senem oturyp, ýatyp Türkmenistanda bir çörek gazanyp ýaşap bilerdiň. Hemmämizem ýaşaýarys. Bir ýol köçede, köçedäki garybam gününi geçirip ýaşap ýör. Maksat goşant goşmak. Halalaşýan. Seniň seniň bir proýektlerin bar. Şu wagt blog ýazýan, bilýänsiň, makalalar çap etýän, özümçe oýlanmalarymy ýazýan. Hawa. Boş oturandan gowy-da, gyradan bir zatlar etseň, ýogsam hiç kim meni zorlap duranok şoňa. Bir indi bir adamlar bir goşmaça bir zatlar okaýarsyň, ýaňky sen türk mekdebi nokat or çykarypsyň. Menem özümkini çykardym şu adamlar boş boş oturandan boş oturandan okaýsyn diýende. Eee öz men pikirlerim bilen tanyş bolsunlar. Belki men pikirlerim halan çykar. Eee pikir men bilen gepleşmek isleýän çykar eýlen beýlen diýip. Şu blogum makalam zadymy ýazýan ýerim bar. Ana ýaňky türkmen notes nokat wordpress nokat com. Eee munuň daşyndan ana zatlar etýär näme oňady. Ýewropada okaýan türkmen talyplary bilen bir näme gurjak bolýas, näme oň ady? Habarlaşyk topar. Indi Facebook topar-da bu. Topar. O ýöneki sosial ulgam ine ýöneki sosial ulgam. Ol daşary ýurtlarda meselem stipendiýaly okamaga ýer barmy? Haýsy uniwersitetler, Ýewropanyň haýsy uniwersitetinde magistratura okuw üçin boş ýer bar ýa-da bakalawr üçin ýa-da doktorantura üçin ýa iş mümkinçilikleri şuny ýaly zatlary goýýarsa şu taýy. Ýöne biz köplenç ýa gruppada Ýewropada okaýanlary goýýas. Kabul etýäsda gruppamyz ýapyk. Ýa-da Soň ony okamak isleýänler ýazyp bilmez. Ha, ýok, köplenç ony ýa-da ony ýa-da kabul edemizok. Köp adam girýär-de, ony ýa-da saýypadam köp. Ony ýana kömek etýän. Hawa. Ýöne eger Ýewropada okamak isleýän bar bolsa, indi biz Ýewropany reklama etmek üçin aýdamzok bu ýerde. Ýöne eger göwnüne düwen bolsa, Google-dan köp maglumat tapyp bilerler, orsça, türkçe, iňlisçe. Künjegini okajak bolsalar, şu Google-da aktiw işlemegi bilmeli-de, gözlemegi-de. Biziň köplenç Aw, terjimeçem bar o ýerde. Ýaltaçylyk etýär geçen. Google Translate. biri maňa senem MacBook ulanýardyň gerek diýdi. Hawa diýdim, gel näme boldy? Heý diýdi, Excel-de diýdi, Solver get açyp bilemok diýdi. Solver diýip bir data analisis bar-da Excel-de. Onsoň men näde özüm kan näde guranym ýadymdan çykdy. Onsoň e diýdim, men şu wagt tapyp bilemok, häzir taparyn ýene bir iki minut. Sen bir özüň gözle diýdim. Onsoň şu ýüzüni ýere salyp otyr. Hä, näme boldy? Ýok, hälidem tapyp bilemak diýdi. Dur, men aýtdym, ber kompýuteri. Onsoň ýanymda oturdy. Google açdym. How to install solver to MacBook ýazdym da. Onsoň göni Google göni ber çykaryp berýär. Aýtdym duran. Şu näme diýýär? Okal diýdim. Çykaryp berdi. Bolşan diýip geçirdik. 2 sekunt. Iki sekuntda açylýar da. O ýol saýty ýazylypdyr özi. Ýutubda support görkezýän tap bolýar. Office.com-da e, ýazylypdyr şuny şeýdip açmaly. Hawa. Hawa. Maglumat tapmak şu döwrümizde kyn zat däl. Köp köp zat barada maglumat tapyp bilýäs. Okuwlar barada, hatda okuwda näçe pul tölemeli. Men şu ýerde diýdim, haýsy bir haýsydyr bir mekdebe, uniwersitete Hawa. Men men şu gün Amerika gidip men geň galaryn. Stanford uniwersitetinde baryp bir okaýyn diýip seretdim. Bir baryp bir iki semestr, bir ýyl nädip okap bolarka diýip girdim. Daşary ýurtdan şu wagtlaýyn geljekler, ýagny bir ýyla çenli möhletde geljekleriň aýlyk tölegi bir müň dollar eken, bir müň altmyş alty dollar eken, ýalňyşmasam. Şu bir müň altmyş alty dollar töleseň, gelip Stanfordda okap bilýän diýip durda. Goşmaça bir zat. Ha, ýok, web saýpasynda göni Stanfordda web sahypasyndan ýa-da Google-dan öwrendim. Gelseňiz, ine bir ýylda, bir ýylda her aý tölejek pul. Ha, gowy. Amerikada hemmesini görkezýär. Görkezýär. Şu Stanford uniwersiteti menden aýlyk 1000 dollar sorapdy. Gelip okap bilersiň. Hawa, pul kömegi sorap bilersiňiz diýip dur. Men ýöne oň oň oň yzyna düşüp ýörenden edil Stamford bolmasadam näme, Ýeýla zada göräýmesem. Dogry. Onda Hawa. Her bir zadyň ýoly bar. Şo barada wagtyňy sarp etmeli, öwrenmeli, üstüne gitmeli. Dogry. Bu günki mowzugymyzy Gowy gürleşdik kakdy jan. Doly açyp belki käbirleri düşünmedigem bolup biler, belki bizden has gowy bilýänem bolup biler. Olam pikirlerini paýlaşdy. Aşakda hatda tanaýanlary bilen şeýr etseler, paýlaşsalar. Gowy bolar. Gowy bolar. Biz men özüm hemme zady bilýän diýip aýdyp biljek däl. Hiç kimem aýdyp Biler öýdemok, ýöne şu gün birki zadyň üstünden belli geçjek bolduk-da birki zady. Biz hakyky arassa, sap, sarp ediji bolmaly däl. Öndürijem bolmaly. Hawa. Eee, oň üçin täze maglumatlar gözlemekden çekinmeli däl. Eee, internetem ulanmaly, Google-y görmeli, girip görmeli nädip işleýär. Ýöne Elbetde, daş-töwerekdäki şertleri hem göz öňünde tutmaly. Ýow. Şertler ýöne şertlerde bir problema bar bolsa, şertleri Hawa. özüň döretjek bolmaly. Kemçiliklere çäre döretjek bolmaly, çäre tapjak bolmaly. Şonuň ýaly onda indiki mowzuklarymyzda-da ýaňky etmek isleýän maksatlarymyzy gürleşip bileris. Ýaňky men şu wagt Hem film Aşgabat film festiwaly diýip bir at goýdum. Şo barada film fest onlaýyn film festiwaly edesem gelýän. Film döredijileri üçin belli bir baýrak goýasym gelýän. Men elbetde ýeke özüm däl, eýle men töweregimden eýleden-beýleden kömek hem soraýan bu barada. Maňa ýazanlar bar, meselem, film nädip edip bolar diýen soraglara makalalar ýazylýar, terjime edilýär şu wagt, ýigrimiden otuzdan köp makala. Hawa. Bulary taýýarlaýas, film nädip edip bolar, indi bilmeýänlerim bar dagy muny. Her detallaryny, her ädim-ädim nädip Hawa. başaryp boljagyny. Indi şu zatlary gürleşeris. Hem mekdebiň proýekti barada gürleşip bileris, hem seniň bu ýaňky aragatnaşyk gurmak, okaýanlary, okaýanlaryň bilim paýlaşmagy barada maglumat paýlaşyp bileris. Meselem, okuwçylaryň arasynda aragatnaşyk gurmak, olaryň bilimlerini paýlaşmak. Gowy bolar, nesip bolsa. Mowzuk açyp bileris. Hawa, köp sag bol wagtyňy sarp edeniň üçin. Bu günlük tamamlaýalymy? Senem gaýgysyz, köp sag bol. Nesip bolsa indiki podkastlarymyzda Hawa, biziň bilen gatnaşykda boluň. Bize pikirlerini paýlaşýanlar bilen habarlaşarys. Ýene duşarys. Esasy pikirler möhüm bärde. Biz öz ýurdumyz üçin, öz maşgalamyz üçin, öz doganlarymyz, adamlarymyz, siz üçin, biz birek-biregi goldamak üçin, täze zatlar ýüze çykarmak üçin edýäs şu ýerde. Hatda pikirlerimizi paýlaşmagy öwrenmek üçin edýäs. Özümizi ýetişdirmek üçin edýäs. Hawa. Ýogsa ýöne-möne ýaşap gidibem bileris.